A rawn chhuah in rilru chhunah a rawn chhuak a, chuan inril ni tlai ah khan a ni tih har a rawn kal chhuak a, chawlhni ah an na zual leh deuh a, che thei lo a, Thawhtan ni kha chuan buai deuh viau tawh a, chuan Thawhtan zanah. Civil Hospital ah kawr sip ah kan va lut a, casualty ah te kan han lut a, an bag leh hlawm ila Civil Hospital kan pan hma in tilai ah an inthiar a, chutah chuan thi phuk nasa khawp mai a, thi in a el tihna kan sawi sual awm lo e, chuan a thi phuk chu heta tanga damdawiin kan han kalpui khan pen phone a ni lo. Diaper kan hrel tir a, diaper kha tlang vekah chuan a bula an nu nem hi kan kar che a, an nu kha lut lamah a awm a, mawng lamah ka awm a, ka kekawr ka bawk a ti khan thiput khan a ti hmuh vek a, chuan enkawlna ICU te mawp no vangin ti lai hmunah Aizawl lampang van a ni mai hei, hei bak chu enkawlna kan nei lo e an ti a. Chuvang chuan Aizawl lampang pantu te kha in buatsaih a, Khipu driver pawh vawi hnih lai an thlak hman a, chuan heta train khan an chhuak chho a, Aizawla Dutlang lei danah khian dar khat leh min sawm tih khan kan thleng a, chuan ZMC ban tura helai doctor tena min rawn deuh vangin kan va kal a, amah erawh chu khum a lo awm lo vangin treatment.

Chuan a gape kan thlen phei leh hian Dali leh min sawmhnih vel chi a ni a. Tah chuan ICU-ah kan lut nghal a, doctor te lam han en kual a. Chuan a awm hun chhung chiah hi kar tih leh a kar khumna a nih chu kar hi. Chu chu a nia, zia awm lam, zia awm an pan a, ventilator te leh oxygen te an han ti tlem a, ama erawh chu ka khat awm hnuin chuan an han tih tel khan a rawn buai leh a, chuan an rawn ti tha leh a enkawl na chuan engtin ni.

Chutiang kan hmuh theih na nih lai chuan tiang hian khaw vel a lo chhuahsan ta mai a, mihring thirna leh ngaihtuahna atang chuan ka hriat thiam a har a, eng a ti nge Pathian pawhin hetiang thil hi a thiam tir mai le a tih a, Pathian demna rilru han hmuh mai te pawh hi a awl viau mai thin a ni, amah erawh chu kan sawi tawh khan kan nunna chungah hian khuneitu kan ni lo va, nunna min petu chu Pathian a ni a, la leh.

Ka dam tawk a, vawi thleng a rual a hmuh lo te pawh an awm a ni. Chutiang ang karah duak tak a enkawl chunga he khawvel an chhuahsan thei te pawi leh lamah chuan he Pathian khawngaih na kha a ni zel mai. Chhung te pawhin an dawm hum lo, vawi thleng a an ruam hmu lo, rilru na taka chhungte awm te pawh tam tak an mam a ni. Engpawh ni se la, heng thihna lo thleng te hi hrethiam rih lo mah ila, engtik ni emaw chuan thihna lui ral kan la kai ang a, chu mi hunah chuan engkim fiah takin, He tlangtu hnen atang hian kan hre dawn a ni. Hei chu chu ringtute kan inhnemna leh kan inphahna te pawh a ni a. Tuna nungdam a la awm ten kan nun dan leh kan awm dan te Pathian duh zawnga fimkhur taka hmang zel tur kan ni tih heng khi na lo thleng dei min zirtirtu a nih zel theihna tur te pawhin kan rilru te pawh he Pathian hian a nghang zel ila thu a awm e.

Engtin nge an awm ang tih ngaihtuah theih tur tak dinhmuna din mek lai min an kalsan te hi hriatthiam harsa kan ti a, Lalpain remruatna hi Lalpa hriatthiam harsa kan ti hle a ni. Amah erawh chu Lalpa kan Pathian engkim hi nangma thu a nia, thu kan nei lo. I remruatna lo thleng hrethiama, kawmthiama piang te nun hi a hahdam mai thin a ni. Chu vawin he thinna lo thlengah pawh Lalpa kan Pathian, Kan lung matna te, kan mam anna, kan natna zawng thil zawng a ta. Min chhawk theitu leh min thlamuan theitu chu nangmah chauh a ni tih a hria a. A kalsan a nupui leh fa te, a nu te, chhungkua zawng zawng te pawn Lalpa kan Pathian nangma lam kan hawi a. I hnena kan tluk lawm theihna turin kan rilru teh lamah min lir sakin min rian sak tak ang che.

Ke Lalsan a man chatuan ram min lo pansan ta a, chumi avang chuan kawng han ho tum lo. Kohhran ho te helai hmunah amah suna amah thlah turin kan lo kalkhawm a ni a. kan hun hman dan tur ka ti em hi ni ang a, Pathian thu ka chhiar hma ka tawngtai ang a, chumi zawh chuan thusawi mite chhungte lam atangin kan ngaithla ang a, thusawi kan naithlak zawha thlamuanna thuchah Pathian thuchah kan ngaithla ang a, chumi zawh chuan ka tawngtai ang a. Ka tawngtai zawha kan paper dawm ah khan a awm a, kan hmasak tu Aw chhan damtu sual leh buaina kar ah hian in tih kha kan sa ang a, kan sak tawp ah malsawmna inko tir in in lam hun chu kan ti tawp ang a, chu mi zawha chuan thla te kan la ang a, thil tul buaipui tur awm ang ang kan ti ang a, chu mi zawha thlan kan pan ang a. Thlain lamah hian upa Telalrema bialtu upa in hun a hmang dawn a ni tiin kan sawi fo thin angin he hunserh kan hman chhung hi chuan pangpar dah tur emaw puan dah tur te emaw khan kha lo in sum hram ila nakinah hunserh a zawhah kan dah leh mai dawn nia chu chu kan in kan lo hriat atan kan sawi lawk duh a ni. Pathian thu thianghlim i ngaithlang u. Psalm za sawmli pakhat na chang khat leh chang hnih thu hi, Lalpa, ka ko che hi ka hnenah lo kal thuai la, ka ko che in ka aw ah hian beng lo chhi ang che. Ka tawngtaina hi eng lo rimtui tak angin i hma ah tihchhuah in awm sela, ka kut phar hi tlai lam inthawina angin awm rawh se. Lalpa ka koh che hi ka hnenah lo kal thuai la, ka koh che in ka awhah hian beng lo chhi ang che. Pathianin a thu kan chhiar te kan za tan malsawm rawh se. Amen. I tawngtai ang u. Lalpa, kan Pathian, kan Pa, chungnung ber min hmangaihtu, vawiinah hian hei inchhungah, Kan rawn bualpui duh tak mai Pu Kea Lalchhan dama thihna chungchangah i kohhran ho te kan lo kal khawm a ni. Lalpa Lusun chhungkua te hnema an tuar nate tuar pui tur te, i thu a inpawl khawm tur te in kan lo kal a ni. Khawngaih takin Lalpa kan hnenah nang lo cheng la, i thu kan ngaihthlak tur hmang te in kan hnenah in puang la. Lalpa he thihna hmunah hian. i thlamuanna te, i ropuina te, Pathian chung nung ber, engkim chunga roreltu Pathian i nihna te a tharin rawn puang chhuak leh ang che.
Kan hun hi i kut ah kan hlan a, nangin i ropui nan min hmansak ang che. Kan Lalpa Isua Krista hmingin chung chu kan dil a che. Amen. Chhungkaw lam atangin thusawi kan ngaithla ang a, duhnaih sawm ang u. Aw, kei hi han insawi hmasa ta ila, Te Zalawma helai ruang awmna in neitu nau Keva Nalnga ka fapa Hela Rosanga ka ni a.

Chuvang chuan Kezalawma te nupa tuna hei a nu Thangliani nen hian an la a a pian tirin chutiah chuan an enkawl a, Kan fapa ni tur kha kan unaupa anga kan inkauh a ngai ta, chu chu kan inlaichinna leh khatiang kha lo awm dan a ni a ti mai teh ang. Chuan Chawdia. hian nupui Marina Lalbiakzuali nen sanghnih sawm pasarih khan an innei a, fa pathum an nei a, kan hmuh ang khan a te a lian ber Emmanueli hi kum ruk a ni a, a dawttu Lawmzuala hi kum li niin a te ber. Tuna mi phei chu kum khat leh tha thum a ni a, chuan kha kha Chawdi a chanchin bik ah chuan han duh tawk mai la, zirna lam leh khatiang lam kha chu lehkha khan kan nei vek a, chuan kan sawi duh chu a dam loh chhung hetah Colosseum Nazareth ah kar khat chuang Er aw, eng in enkawl a, tah chuan nurse te leh a thian te tangkai em em a, an in pe em em a, doctor te nen enkawl nah kan lawm em em a, tin kar khat hnu ah lo chhuak in tlem in an zia deuh a, Amar ah chu a tu in rin ni a nih an lo chhuah a tuk chawlh ni tan in an buai leh a, thawh tan ah Aizawl lampang ZMC lampang ah kan lut chho leh a, chungah te chuan. A thiante inpekna a ropui a, Jodi hian let leh lawk ila thian sar kul hrang hrang a nei a ti mai ang. Aw, keini chhungkua hi tawngkam thiam lo muipui mah pawh ding ngai lo kan nia, chutih rual chuan hei Jodi hi chuan thian sar kul hrang hrang a nei a, a kohhran zawnga thiante leh khatiang khan thian chi hrang hrang a nei tam em em a. Chungte chuan a thiante zawng zawng chuan i maiteh ang ah Aizawl kan pan dawn a, ambulance a kalna man te ambulance a kal dawnin amah kha a hniam deuh avangin nurse rawih te lo ngai hruai te ngai chutiang nurse rawihna man te bak ah ka a pawisa faiin chutiang chuanin pawisa te min paia chutiang thleng chuanin thiante hian an pui nasa a. An inpe em em a, tin chu bakah chuan Aizawl-a awm chhung pawn thiante nitin ti khan an, a thianten nitin ti khan an tlawh a, a thiante chungah hian kan lawm em em a, lawm thu kan sawi mawlh mawlh a, tin chu mai bakah chuan chhung khawtlang mipuite, Uaime ten kan hliam ah thla khat chhung vel enkawl a ni a, chutah chuanin vawihnih vawithum han hniam deuh chang kan nei a, kan hniam deuh piang in ti lai hmun ah inn ah leng lo khawp in then rual tha te an lo kal a, chutiang chuan kan cham chin min ngaih ven a, aah uaime te thenawm khawveng nu leh pa te chung ah pawh lawmthu kan sawi mawlh mawlh a, aah kan chhiat tawh na vawiin ni thleng in a kuang Chin chei thlengin thiante leh thianawm khawveng nu leh pa ten min tuam hlawm a, kan lan tur ang aia mawiin min tuam hlawm a, leh tin hei vawinia pawh nizana zual atangin hian thenrual tha te, min hmangaihtu lo kal khawm te keinin kan lawm loh tehlul cheu nen kan chunga inthatna, Hetianga a inrawn lantîr hi kan lâwm êm êm a, keini chuan kan rûl so sêng dâwn lo che u a, Pathianin a lêt tam takin a rûl ang che u tih kha kan ṭawngṭaina a ni a. Chutih rual chuan hei helaia fa tê tak tak pathum bâkah a nu Thangliani ti hian an awm a, eizawnna kawnga bâkah, Rinna lamah pawh tawngtaipui ngai em em an ni a, in tawngtainah min hre chhinzawm zel turin leh min lo theihnghilh lo a, bang lo min lo dilpui zel turin kan han ngen leh che ni e, kha ka la sawi thei tawk in ruah che.
Pathian Thu Thianghlim i ngaithlang u. Chanchin Tha Luka Ziakbung sawmhnih pali, Chang sawmhnih pariat. leh sawmhnih pakua. Tin an kalna tur khua chu an thleng dawn ta a, tin a ni chu hla deuh a kal tum angin a awm a, tin kain an sel a, kan hnenah awm ta che, khua a tlai dawn ta a, ni pawh a tlak dawn tawh hi an ti a, tichuan an hnenah awm turin a lut ta a. Thupuan. Bung sarih chang sawm paruk leh chang sawm pasarih thu i ngaithla leh ang. An rilṭam leh tawh lo vang a, an tuihal leh tawh hek lo vang. Ni in a em hek lo vang a, lum reng reng pawhin a ti hre awm hek lo vang. Beram no lal ṭhut phah lai a awm chu an vengtu a ni ang a. Nunna tuikhur ah te a hruai ang. Pathian in. An mit ata mittui zawng zawng a ṭufai tawh ang, a ti a. Pathianin a thu kan chhiar te kan za tana tharin malsawm rawh se. Amen. Vawiinah hian kan rawn bawlpui duh tak mai Pu Lalchhandama Chawdia kan thlahna, kan sunna atana Pathian thu kan thlanchhuah chu tuna kan han chhiar tak. Lalisua, Emau khaw pana kalten an hnena awm ve tura an sawmna chungchang leh thupuana Pathian mite Pathian hnen han thleng ta te chanchin thu kha a ni a. Pathian thu kan chhiar kha kan hriat tlar a ni a. Kan Lalisua Krista thihna hneha a thaw leh hnu a thil thleng a ni a. Kan Lal Isua a thaw leh thu hi Jerusalemah chuan an sawi nasa em em a ni. Chutih lai chuan ṭhiandun pahnih hi Emau khaw panin an kal hnak hnak mai a. Kal pahin Lal Isua chanchin te, a thaw leh thu te, a mak an tihzia te khan kha an sawi a ni. Chutiang an kal lai chuan kan Lal Isua chuan a thaw leh hnuah khan a rawn zawm ve ta chu mite thian dun pahnih chu. Tichuanin an thil sawi chungchang te pawh kha a rawn zawt a ni. Anni chuan an thil sawi lai Isua thaw leh thu a hre lo kha mak an ti khawp. mai a, Engatinge chungte i hriat loh? Jerusalemah nangmah chawvin i awm em ni? Mi zawng zawngin an sawi a, Engtinge heng thu hi i hriat loh theih le? tiin an lo ti hial a. Tichuan, kan Lal Isua kha amah a ni tih an hre lo va ni kha mite thian dun pahnih khan. Lal Isua chu hlat taka kal tur angin a lang a. Tichuan khua a tlai viau tawh mai si a, chutianga an kal dun zel lai chuan chum thian dun pahnih chuan Lali Sua chu Lali Sua a ni tih pawh hre chuang lo khan hei khua a tlai tawh hle mai si a, kan hnenah rawn lut ve mai la, rawn riak ve mai ta che tiin Lali Sua chu an sawm ta a ni. Lali Sua'n chum thian dun pahnihte sawmna chu a pawm a. an hnenah a lut a, tichuan chawn ei a, chutah chuan chhang te la a, a phel a, mala sawm khan an hnenah a pe a. Chutianga an ti chiah chuan hriandun pahnih te chuan Lal Isua a ni tih an hria a, an mit a lo var ta a tih kha kan Bible in min hrilh a ni. An han hriatchian hnuah chuan Lal Isua nihna te khan han chhui let a, kan hnenah, Thu a sawi laite, Pathian thu min hrilhfiah laite khan kan harh huai a ni lawm ni kha te an inti dun a ni. Vawiinah hian chu laite chu kan sawi duh lai a ni a. Mihring hi kan nep khawp mai a, kan chak lo khawp mai a. Thil ti ve thei ni te hian a chang chuan kan inhre thin a, kan hriselna chak laite Kan dinhmun a tha nia kan hriat lai te hi chuanin Pathian kan mamawh dan te, kan ngaih dan te hi aah a nep deuh thin emaw ni tih tur a ni a. Amaherawh chu natna te, lungaina te, manganna te, thihna hial a lo thlen hi chuan Min hnemtu, min thlamuantu, engkim chunga thuneitu kan Pathian, kan Lal Isua hi kan mamawhzia a lo lang chiang thin a ni. Chuvang chuan he thihna hmunah pawh hian lu sun chhungkuaten vawiinah hian kan Lal Isua hi I sawm ang u. Kan hnena chenga min awmpui turin i sawm ang u. Ani chu lungngaihna leh natna te hre mi a ni. Kan Lal Isua hi mihring tak leh Pathian tak a ni. Mihring a lo piangin bawi angah a insiam a tih kan hmu a. Thikhawp hial a thu zawm a. Mihringte chhandamna tura a rawn inpe a ni a, mihring angin lungngaihna te, natna te, hrehawmna te hre vek a ni. Rilṭha Maṭhia a lungngaih mang an a tuarin hrehawm a ti a, min chhandamna hna a thawh tleitlak dawnah pawh khan Kraws a khenbeh a nih dawnah khan A lung ngai em em a, a mang ang a. A thlan kha thisen lian tak ang a, far khawpin tiang chuan a mang ang a ni. Kan Lal Isua hian vawiinah hian kan lungaina leh kan manganna te, kan tuarna, kan hrehawmna te hi min hriatpui a ni. Kan hnena awma min thlamuana Min lawmpui turin, min chen chilh turin i sawm ang u. Thihna avanga kan lungaina leh kan mang anna te, kan hrehawmna zawng zawng min hriatthiam puitu hi kan Pathian a ni. Mihring nihna zawng zawng hi kan Pathian hian min hrefai vek a ni. Chuvang chuan kan lungaina leh kan mang anna zawng zawngah min thlamuan a duh a. Amah sawmtu te, Amah lam hawitu te kan Pathian hian a tithlawn ngai lo a ni. Tin, Thupuan bung sarih chang sawm paruk leh sawm pasarihah kan chhiarah khan Lalpa hnena chawl ta te chanchin kan hria a. Kan Pathian thu chuan Amah chu tu pawh a ring apiang an boral lova, chatuan a nunna neih zawk nan a ti a. Lalisua hringtu te chu Pathianin nunna min pe a, chatuan nunna min pe a, a hnena chawlh theihna permit min pe a ni. Chu chu vawiinah hian kan hriatthar leh a pawimawh khawp mai. Lalisua neitu te chu a hnenah kan chawl dawn tih hi Pathian thu kan chhiarah khan an riltram leh tawh lovang a, an tuihal leh tawh hek lovang. Niin a em hek lo vang a, lum reng reng pawhin a ti hreawm hek lo vang. Beram no lalthut phah lai a awm chu an vengtu a ni ang a, nunna tui khurah te a hruai ang. Pathianin an mit ata mittui zawng zawng a hlufai tawh ang tih kan hmu a ni. Chung chu khawvela Lungaina leh mangatna te, thihna te, riltramna te, khawlum leh vote te heng zawng zawng hi khawvela kan awm chhunga min tihrehawmtu a ni. Amaherawh chu chung zawng zawng chu a hnen kan thlen hunah chuan Vanramah chuan a awm tawh dawn lo a ni. An riltram leh tawh lo vang a. Thihna leh lungngaihna mang anna in a ti buai tawh lo vang a. Tin an mahni vengtu chu Pathian pe ram no a ni ang a, an mit ata mittui zawng zawng a hlufai tawh dawn a ni. He khawvel hi chu lungngaihna leh natna ram hreawmna leh thihna ram a ni. Lal Isua'n kan tana hmuna buatsaih erawh chu chutiang reng reng awm tawh lohna ram a ni. Chumi hmun a cheng tur chuan vawiinah hian kan sun mek Chawdia chuan min lo kalsan ta a ni. Hla phuahtu chuan hetiang hian a phuah chhuak a, Chu khawpuia leng te chuan ka dam lo ve tiin lungngaihna bia thu reng an sawi ngai tawh lo. Chhandamtu thuthlung vanga sualngaih dam te an ni. Buaina ten a ching phak lo khawpui mawiah tiin a phuah a. He hlathu hi a mawi ka ti khawp mai a. Chu khawpuia leng te chuan ka dam lo ve tiin an natna, an hrehawmna, an lungngaihna chutiang ang chu an sawi ngai tawh reng reng lo a ni. Damlohna, natna, hrehawmna in a ti buai ngai tawh lo va, a sawi pawh an sawi ngai tawh lo. Khawvela chuan vawiin a rawn kal khawm te pawh hi. Thenkhat chu lunna bur chunga lokal te pawh kan ni mai thei. Kawngna em em a thu mek te pawh tunah hian kan awm mai thei. Natna ram a ni a, hrisel lohna in min kak buak a. Tunlaiah phei chuan BP sang tih te, diabetes tih te eng eng emaw a tam em em mai a ni. Chung chuan kan nun hi min ti buai a. Amaherawhchu Pathian hnen kan thlen hunah chuan, Kan damlo thu emaw, kan nat thu emaw, kan mang an thu emaw hi a sawi pawh kan sawi ngai tawh dawn lo, a tawn chu sawi loh. Chu ngang chuan min ti buai ngai dawn tawh lo va, a sawi pawh kan sawi ngai dawn tawh lo. Beram no, Lalthut phah laia awm chu an vengtu a ni ang a. Nuna tuikhura te a hruai ang tiin min hrilh a ni. A nghah hlelhawm em em a ni. Kan thih hnua kan chan tur, ringtute chan tur hi hrechiangin hmu thiam ila chuan he khawvel hi kan khualzinna ram mai a nihzia hi kan hrechiang ang a, chu chuan nun dan te, awm dan te Tawngkam hman dan te, damchhung khawsak kan ngaihtuahna kawnga rilru put dan tawk te min thiantir hian a rinawm thin a ni. Chuvang chuan vawiinah hian Pathianin kan tana hmun a buatsaih chu he thihna hmun atang hian kan thlir nawn a, chu hmun chu kan chatuan hmun tur a ni tih hi kan hriat nawn leh a tul khawp mai a ni. Hlaphuahtuin a sawi tak ang khan Chu hmun a leng te chuan thihna chu sawi loh ka dam lo ve, ka lu a va na em, ka pum a va nuam lo em, vawiin chu ka va chau em tih kha an sawi ngai tawh dawn lo a ni. Chu hmuna thlamuang taka chawl turin vawiinah hian kan rawn bawlpui duh tak Pu Kea Lalchandama chuan min lo kalsan ta a ni. Chu hmun a leng te chuan thlenna thu an sawi ngai tawh lo va. Chatuanin hlim takin Pa ang chhungah an chawl a ni. Chu chu kan thlamuanna tur a ni. Pathianin a thu kan sawi teh kan za tan malsawm rawh se. Amen. I tawngtai ang u. Lalpa chungnung ber kan Pathian min hmangaihtu, i chhandamna changtu ni mah ila he khawvel hi chu lungaina leh natna ram sualin thla a zarna, Thihna ten kan chunga rorelna rorelna hmun a ni si a, Lalpa vawiinah pawh hian nangin min hmuh leh min hriat angin kan rawn bawlpui duh tak mai, Pu Kei Lalchandama chuan he lei thihna ram lungaihna ram chhuahsanin min lo hawhsan ta. Chumi avang chuan he inchhungah hian. Lu Sun hmang angin kan awm mek a ni. A kalsan tak a nupui fanau te, a nu leh pa leh u leh nau a, a lei chin unau zawng zawng te lu ngai leh hrehawmin an tap a ni. Vawiinah hian Lalpa an tan i thlamuanna kan dil sak e. Kan Lal Isua he khawvela a len lai khan Amah sawmtu te a hnar ngai lo va ni tih kan hria a ni. Vawiinah pawh hian Lalpa keini pawhin kan lungaina leh kan manganna te, kan hrehawmna lak atang teh a, min chhandam tura min thlamuan turin kan sawm che a, kan hnenah lo cheng ang che. Lalpa, vawiinah hian nangmah ringtu te tana I hmun buatsaih he thihna hmun atang hian min thlir tir la, chu hmun thleng turin vawiina nungdam a la awm zawng zawng te pawh hi min buatsaih ang che. Hun lo kal zel turah Lalpa he chhungkua hi khawhar leh lunglengin hmang anga an awm ni te a lo la thleng ang. Chung hunah pawh chuan khawngaih Takin nang in awmpui in thla muan zel a, an lunglenna leh an khawharna hmun apiangah nangmah lam thlir thei turin tanpui ang che. Kan Lalpa Isua Krista hmingin chung chu kan dil a che. Amen. Kan hun kan ti tawp dawn anga kan Pe Pardonah khan aw chan damtu sual leh buaina karah hianin thlarau in min hruai ang che. I thisen ai tlan sa te sual a hliam in lawm na luipui luang lai an chawl e tih kha kan sa ang a, kan sak tawp ah malsawm la enkawl tir in kan inkhawm kan hun kan ti tawp dawn nia.

Pathian thlamuanna rilru reng renga hriatsen loh khan in thinlung lei ngaihtuah nate chu Krista Isua chuan ven sak cheu se la. Pa leh Fapa leh Thlarau Thianghlim, Pathian engkim titheiawmpuina a thlamuanna, A kaihruai na leh a malsawm na duam tak chu vawiina lusun chhungkua te chungah leh in za chungah tunah leh chatu an in lo awm reng rawh se. Amen.

A taksa hi lei chhungah, lei chu leiah, vaivut chu vaivutah kan dah ta a ni. Kan awmna lei a inhithiat mah se la, vanah in kut a sak loh. Chatuana awm tur Pathian nen ata innghet chu kan nei tih kan hre si a. Tin, van atangin aw ka hria a, tun hnuah chuan mithi, Lalpa thi te chuan enga thawl ang? An thawhrimna te chu an chawhsan tawh ang. An thil tih te chuan a rawn zui ve dawn si a, thlar a vin a ti. An rilṭam leh tawh lovang a, an tuihal leh tawh hek lovang. Ni in a em hek lovang a, lum reng reng pawhin a ti hreawm hek lovang. Beram no lal ṭhut phah lai awm chuan veng tu a ni ang a, nunna tui khurah te a hruai ang. Pathian in an mit ata mittui zawng zawng a hru fai tawh ang. Pathian a thu kan chhiat te mal min sawm sak rawh se. Amen. Tawngtai anga mal sawmna sawiin helai hun kan hman chu kan duh tawh dawn nia. Tawngtai ang u. Lalpa kan Pathian duh tak min hmangaihtu, mi zawng zawng te thihna pal tlang tur kan ni a, mihring tan vawikhat thih ruat a nih thu i thuah kan hmu a ni. Chu chu Lalpa kan Pathian vawiin thleng hian kan la zawh dik chho zel a. Ivana pawh hian kan unau, kan rawngbawlpui Pu Kela Chandama chuan he khawvela khualzin te zawh zovin nangin a chatuan hmun i bua seh min lo haw san ta a ni a. Helai Lalpa Kuala hun hnuhnung ber te, Kohhran ho ten kan hmang mek a ni. Heng thihna te hi Lalpa kan Pathian kan chunga lo thleng tur reng a nih lai hian thihna tawk tur erawh chuan Lalpa kan in peih hleihthei lo fo thin a ni. He Pu Chandama pawh Lalpa kan Pathian chhungkaw tana Mawh pawn a pawimawh tak mai la nei a nia, mihring ngaihtuahna atang chuan Lalpa hun lo kan ti hle mai. Amaherawh chu i remruatna hi tuma dal rual a ni lo va, he i remruatna lo thleng hrethiam a pawm thiam apiang te nun hi a hahdam mai thin a ni. Tun hunah pawhin Lalpa kan Pathian a kalsan a nupui leh fate chhungkaw zawng zawng te, nangin i thlamuanna, i awmpui a heng thihna hmang te i ropuina i hmuhtir zel kan duh a, an tan kan rawn dil sak leh a ni. Lalpa vawiin a thlah liam tura lo kalkhawm zawng zawng te pawh hi, Engtik nia maw chuan kan kualzin kawng zawh zawhin nangin a chatuan hmun min buat sehsah kan la rawn haw dawn a ni. Chu mi hunah chuan hlim taka nangmah tawktu kan nih theihna turin hun tha kan neih te hi hmang tha a, nangmah hnaia duh zawnga kan nun te hmang thei turin heng thihna rapthlak ta lo thleng hmang tein nangin min zirtir la. Lalpa kawng min kawh hmuh zel ang che. He thihna avanga tuartu zawng zawng te i thlamuanna leh awmpuina kan rawn dil a ni. Lalpa, kan Pathian, heng thih na lo thleng thin te hi nangmah ram min ngaihtirtu, nangmah min hnaihtirtu leh Lalpa inpeihlo te pawina kan inpeih theihna tura min zirtirtu a hman rawn hmang zel ang che. Pathian thlamuanna rilru reng reng a hriatchian loh khan in thinlung len ngaihtuahna te chu Krista Isua chuan ven sak cheu se la. Pa leh Fapa leh Thlarau Thianghlim, Pathian engkim tithe a awmpuina thlamuanna leh chenchilna duhawm tak chu Pu Chandaman a kalsan tak a chhungte chungah leh inzah hnenah tun atanga kumkhuain la awm rawh se. Amen.